Bw'etelevishoni yaito ase rituko ria rero nigo tore iga aria ase akorokwa ng'a Mai Machoge Borabu Constituency ime ye ward ya Magenche ward ase omogondo bw'omoganda o Harare akorokwa Igugu Timothy Ogugu ase togokora ng'a mwaye noyo rogoro iga aria ase tokoroka ng'a rigo ri'omare. ria Rianyaomoche. Igo torare nabagaaka baria ba ime aba b'amachoge, bono baragotwera ase ng'aki enyomba entang'ani y'omogusii aase are komenya oyare korokwa riiko, bono noo ere iga ime ya Nyakorere, na gose ang'e na iga iga ase tokoroka ng'a Eberege, togende torore ng'a aiga ase togochia gochia maata aa, aigete korokwa riiko, naki riare kororekana. Intwe nomogaaka omonene, omogaaka our elder. Moaka Samson nyamoko omanyete mono naro ototebeti ng'a omogano oria kwarenge ase ehoteri ya Humphreys agateba ng'a omogusii igare komenya achakeretwe komenya enyomba yare korokwa Rigo. Mogaka Nyamos ng'a igato. Oyaye tore botiire enyomba botiire enyomba y'omomura y'omoiseke. Y'omoiseke botiire enyomba y'omoiseke ng'irori. Ang'e nabwo omogambi obo bw'enyomba nere eria togotirimboka gochia maata aa, ase omogusii akunyete enyomba yaye entang'ani ekoroku riiko. Togoika oo, ntokwane ng'a ekero are kobera amaa, ere nkwobo arenge, nki kiare kogera obere amaa? Igo bono oo togotirimboka kogenda korora. Iga amo mache okegora. Na inche ase amarieta aane igo nkorokwa Osoro Manyange. Igaa ninka etonyorete negi yaito, ase aya ase toteneine aa, omwMCA oito Ogugu Timothy. Rikori eri neriaye togotirimbokera gochia ase rigo ria Nyomoche. Ria Nyomoche eye nerigo riarengeo korwa kare abagaaka. nonya baare goikaransa, nonya baare konywera nonya amaru, ne chinkoro chiria chia kare. Iga iga nigo torang'ina ase ekanisa ekorokwa Itembu, SDA Church, na esukuru ekorokwa Itembu Primary School. Igo neriko tore goika. mpaka twaikire ase rigo tochia koro- kworokia abageni baito. Tore nomogeni oyo twanyora iga iga, aiga nere ase obokati, aye narato erika riaye. Mbuya mono ase amarieta ampangani, Ebugutu, Ochumba Omocha Ogaurabu, Profesa Ogutu. Eh, Profesa Ogutu Momorumi, Eh, nase bono. omate ase etinyo kogaria. Mbuya bono sana. Bono bwa oye noyere gochia maata, Eh, bono. riga eri nori rese okoro yaye, Eh, bono. bono riga eri nerianyomoche. Erianyomoche. Bono rianya omooche eri na omong'ina oye takarokwa eria aye ase engencho nomogaka narenge ororukwa omare. Bono omong'ina oye ekero aachera nere orenge omong'ina omoke, akaira erieta eri rigaruka rigo rianya omooche, ase engencho atatorigwe oboremo ororo rikaba eriaye. Bono rigeni nao abakoro bakamenyire, amache narenge aroro kare akarure igoro ebitacha biakabekirwe, abanto abare abanto bagatachire ekero twarenge abana, twagatachire twanywa. Bono ase engencho y'omogogo okonya kogenda, ase ayio agaminya gotiira gocha igoro abe amariri aye ngocha koribariri.

Twabatebia kare twaikire aria rigo ime, nao tore omwaka nyamoko gototebia are ng'aki, rigo eri nki eke? Omanyete nakumirie ng'a omonto oyo bagosara iga, naende achie gosokera orare. Kumbe romana nigo arotebirie, Namaene eri nari rigo, na rigo eri buna kwarorire, ritang'ani noborure obonene, norooche ng'a emegoko iga etagete gocha esari. Lakini Nyasae aye enkoro bwanchire ng'a riga erio ndikore taki? Ndiro. Rigere rimaaria Ano bare gokutanya. roche omorero erioku buna riare koenda gochia Ee, gochia are. Soka yagenda arari, rugura are, nabo ogosoa otiire ochie gosoka arari. noboraria. Igo ng'o omogosinka arachagete ekegorango bwe Nyasae? Aye, aye rigere riso are korara, Yes. rigere riso bare konywera egusa yabo, ah, omorero oria noro bare gwota amaaria, na oyonde ogotusika, ah, ching'iti chi'orosana nchikore ki? Chisoama. Chisoama, chiche kobachanda.
Bamara gosoma aria basokera are. Basokera are.
Gusii. Rigere ri'omogusii ominto, ah, na omogusii aancherete obomenyo bwaye, Chingaki chiria atabwate nyomba, atabwate ase akomenya, batararosi nonya ne riiko, batararosi riiko ritararosigwa, igo bagotara barora ng'a nkai tokorosia riiko tokore ng'a ki? Tomenye. Bagacha agare ekenyoro eke kiagotiire, bomachoge borabu buna mwaika gotebigwa, bakanyora rigena eri, gose egetara eke, Bakarema nse yaye, bakarosia enyomba eye, echieta ekagenda egasoka rogoro aaria. Ase ekamera nkoboorokia ere ng'a ekeene nario are gouta omobere noyo are goikaransa aa, lakini omogusii otamanyeti korenda ebinto biaye, otigire Amaache arentire amaraba, amaraba aya agatagete gosiria ase aa, na tiga torie eira ng'a ase atari gochia gosira nkorosi gware. Moise korora amaache aya akogukorugora aa ase ekegusii, amaache aya agare amaache amachenu ase baria bagosaba, ase baria bagokanata, na abo bagocha baira chisara chiabo omoonguru bw'engoro, Obaigwa, amaache aya namaache yebisio, na amaache aseseniri nengoro. Igo ase aya na ase agaya kerage oise korigia ekoruma aa tari iga agwete inse mono, na ominyoko ogwe nabo okobunekana gochia maate. Inki gekogera agwete? Ng'a ababisa mbare koruma ata, bare korwa ase omogusii are kobarora, onye nesegi barwane baserie omogusii. Na aiga agaa moino aa Isaya bagaaka ababateneine, iga aria nomorero ore gogutwa, omorero nore gogutwa aria ching'iti chi'orosaanaki chigocha, chiarora omorero oria inchitageti morero, chiagenda. Barabwo batigara amaa neba botuko. Origererie ase aanteneine, embura netwa, nonya nomogaso tori gocha oo, nonya nembura netwa tegosoa amaa. Eye nero yarenge enyomba entang'ani y'omogusii o- o- ekorokwa Rigo, ne ching'aki chiria abaminto abarigereria bagusii mbabwate yanga baare kobeka ebinto baare kobeka nebisena nebirombi. Igere ng'a bwanchani bwarenge ng'aki baare komenya ase obomo babegete ebisena nebirombi. Abande bamerete ki chituki na amarionya ase engencho eria ng'a Yanga mbare gokora ng'aki? Mbare kobeka. Naende bare komenya ase obwanchani, bakorangerania abange mono bache komenya ase abarosirie bono bagendereire, eye bagoroka ng'a culture eh, ngochenchia ere bagoteba abasongo, naende bateba ng'a ngokina ere. Rigereria ase barure, bakinire, Bakinyire baikire rero mokorara chikoroba ne echimokoroka ng'a chipermanent. Mogusi tarenge moriri namanyete buna kwegitera akinyie egesaku ase obwanchani omogaka nyamoro. Diabolo ee.
Tari amaraba aya arentirwe nemegoko gocha aa aria nao bare gouta omorero bota. Rigereria omorigereria one ime aaria nao bare gouta omorero Maria, nao baare goikaransa, babeka ebitono biabo, oentari embura eyarentire omogoko yaumoira, na enyomba kware korora kontorwane ase eyio, amaraba aye arwo enyomba eye etigare buna yarenge, abanto baito baicha beorokereri buna omogusii amenyete kare. Mbuya mono omorigereria one! Oyo nomogaka nyamombe. Morore amache aya buna akogokorugora aa, omorigererie one, amache aya nensoka ekorwa etamanyiri ase ekoru, naende ose korigereria amache aya iga akogunsa inse aase akogu tabwati ase orarigererie agosoka gocha, lakini origererie amache naro agocha aria achicha gocha, ng'a ekero akogwa tabwati ase agochi, naende no agosirera, ing'o oratoe rigera ng'a nkayi agochi, onde taiyo, otatiga omotongi tata engoro, nere omaete ase amaache aya agocha. Na amaache aya na- natieke kobateebia ng'a namaache amachenu, na amaache y'ogoseseni, na amaache ki kwaruteirwe, nonya nebirecha bigochandete, igo bikogenda, ekiagera nabwate chinguru chi'engoro tata Nyasae omotongi. Na Goakera abageni baito na mbuya mono, ase engencho mwataarire. econstituency yaito ya Omochoge Borabu, Magencho Ward and Mokubo sub location, Mokubo location. Ase amarieta inche na Osoro buna mwaigwa, igo nde oyomanyange. Na inche na oyomo obo nde bw'ekenyoro eke giaito kia omong'ina osirete ore korokwa Nyomoche. Omong'ina Nyomoche ase aya buna moroche are iga. na omoocho oo nere omenyete chinyomba chiaye chiarenge gochiigora. Omogaka o Mare iga aretete omong'ina oyo omooche, lakini akamoatera gocha ase aa. Korwa amoaterete, bono erieta eri akaribogori rikaba Nyomooche, rigo ria Nyomooche. Bono korwa agwo buna moroche toteneine iga na oyo tosinyaine komogochia, moroche buna amache akorikwa rugoro buya igo. Amache aya nigo akorukorugwa roba aande taiyo agochia, na agochirera aa ase toteneine. Bono intwe tokomanya ng'a naende negesima kende keaa kare gochia. Oyo obo nobotongi bwa Nyasae oito oria otongete ebibiro ense na ebire ororo. Mbuya mono! Ngaki ende yonsi ore gusii, naende otagete komanya ng'a ng'ai omogusii oyaye achakete komanya Togachia chinyomba chi'ekerero chibwate emerango ebere, intwe iga iga ase rigo ria nyomooche omong'ina bw'omare aase amenyete igoro aria, orore ng'ai are konywa amache, naende orore ng'ai amenyete mbuya mono korwa machoge. Oyo Johnson Moriasi Nyandekano. Naharimo aatungire eritware, onye amaraba aye ataichoire agarentire nemegoko, na amaraba aye arusigwe, enyomba eyogosoa agwo achi gosoka maata aria ime y'egetare eke. Igaa nao abakungu baare gosoera, abasacha basoera aria, banyora na gatima, baraara gochia chindagera bariera aria. Nase agaya orache togani korwa oo. Nomorero obe kwa. Nomorero obe kware. Noroche na nse aare buna akare erima go chinse ching'iti na chicha nchigocha igora, otatiga chiaruerire korwa magega, na magega atikorwa omorero nora, na ebioge mbiro ebinde ebi ebi ebi amaraba atubire nse aya. Aya namaraba atubire nse aya akorusugwa eye nenyomba ichiete gochia imani gochia imani.

bong'ira, village rigo riasaboke noo iga. Bono ase aya buna Munyaroche are iga, abakoro nabo bare gocha basoki amagena nare achongire iga anga buna amagare iga. Naro bagosokia abamura ebirogo, isiko ee, amarindi iga, ee. Bono ebirogo inse aa, ebimaru iga, amaru arietwe gusii, emeseke, nabo bare kobeka bono, banywera chinkore, ebinto biare korokwa chinkore. Omoinche omorigereria bw'etelevisheni yaito togoteba ng'a mbuya mono ase ogotobwatia goika aria ase tokoroka ng'a bong'ira Ase eng'era y'akametwe gakameka, nomogaka oria korokwa Maambia, Maambia, nomogaka oria korokwa Boruma, Bong'ira Boruma, Bong'ira Boruma, Bong'ira Boruma, aiga noo togoteba ng'a oyo omenyete iga iga nanyarete korosia obosani obonene neng'era, naende akayekora ki? Naende akayekama, egakameka. Igo mwakanya motwatotire naki ng'ai toraa. Bong'ira oyo nabwate. ogokuma kwaye, nere omonto omotang'ani komenya neng'era, amenyete enyomba, enyomba eye egataarerwa nemiabura, na chindagera chinde chi'obonyanki eng'era yare koria, echicha tekomanya ng'a monto namenyete enyomba eyio. Lakini kegocha omonto onya koyerutera, onya koyerutera, onya koyerutera endagera, rikarosia obosani. Eng'ira eyo buna ekonya gocha, yarenge ya Abeli, egaacha rimenyeri yererete, agachia koira okoboko, akanyaa yakiriri, akayekama, bakarosia obosani neng'ira eye, akarokwa omosani bw'eng'ira, akarokwa omong'ira. Na abanto aigoro bonsi nabang'ira, naende omong'ira oyo namanyire nabagusii, na mono ase ekenyoro eke ki'amagenche, ime yabo machoge, Ng'a nabwate esaba y'obotuari, ere buna are kobeta eng'iti iga onye nengabi y'orosana, ekoora ogweta ogibong'i na rome ase akaruete, yakuure. Onye neng'ere eyio yabeta ogweta ogibong'i na rome ase akaruete, yakuure. Igo kera enyomba abanyagenka batiire nkwara buna Arisitu atiira korwa omotiro iga amenyete ase ogotiira ebitunu ebi'igoro ebi'igoro ebi'igoro. Amarieta aya toria koyakwanera bono aye tore ase rigo eri, ne rigo eri buna na riri tware gokwana na abana ba Jomo Kenyatta University, mware komboria amaswali ng'a ng'aki bare gokora. Gose korigereria eye bono nero toratebe ekerama, ekerama, ekerama na egetari eke. Inse abwo nigo are gocha bakunya. Ekero bakunyire ase korigereria gochima aaria, nase orapime nonya ne chibuti emerongo etato na goetania, naende gochima ata aa nabo chigoetania eme emerongo etato. Iga aa bono ebinto bare kobeka inse bararera namao, naende nomanyete ng'a mogusia oyo tabwate yanga are gokora ki? Are kobeka. Egento bare kobeka nebisanana na ebirombi. Na nobwanchani mbwarengeo nobwanchani nebinto ebi kobegurugusha biatanga biatanga oroiboro, naende mbanchaine, naende mbasikaine, mbasikaine, omogaka bweka omonyene omokungu nere orenge kogenda korora ng'ina banto, nonyigwete iga ekeri gokwana. Nabo bare komenya, lakini bamenyete ase ki? Ase amasikani. Bono ogo nare gosaba.

Oito, igo ntaete kogotebi ng'a inchuo bwango, oche bong'era ase eng'era y'akametwe gakameka. Aiga bagateba ng'a omoaka boruma nobiarete abang'era, aiga ensemo ya mokubo, sublocation ya mokubo, aiga nyaga- nyaga- nya- rigoga, nyagaancha, sublocation, orore ebikone bire ororo, nyekwana korora ase abanto baito bamenyete, soama. gegotwaroka ng'a no rigo riasaboke. Omogaka oyo tiga abate ng'a aa ng'ai kore omogaka oyo nomong'era, omong'era one. Nomong'era nde. Teba ng'a. Inche ase amarieta ane. Esokoro yao nero yakamete eng'era. Esokoro yane. Naende egakameka. Naende egakamwa amabere y'abana bakaria. Eyo. Bagakina. Ee. Bono korwa agwo abanto buna bamenyete iga aa nigo baroseti ebisiicho, ebisiicho. Na ebi biare korarerwa ase aya akorokwa Rigo, ase aya amo namoroche ateteneine iga, aa nobo bare koreta nonya nebisiiche ebio, baikaransere isiko aa nebiteni.
Ekemo
nakio eke, omogaka nyandika aikaranse nyamoko, nyamoko. Ekeroona ki'eka ikaranse ki'abakoro, na abamoroche gochia moinoga, naende baatenena iga gochia, na abana barabwo na abanto abanyene b'ekenyoro eke baigwete buya ng'a abageni baito rero bachire ndooche ase itaha y'amang'ana amakoro narengeo. Abanto baminto baria, erina riaye korikwa riga abana baria. Ase aya abagaaka baria ba kare. mbare kobeka yanga,
buna iboretwe nabarenge kobaiga bosa, egento gioka ebare kobeka riiya erimo korwa egesena nekerombi rioka. Bono iga omonto namera amarionya, nakora ki? Nabo momoroche. Bono abageni baminto nkobatebia iga. Reero iga naende motiga gotototaarera. Mobe mogototaarera iga morore ng'a rigeeri riarosigwe na rirario riabekirwe nonya inki ende nonya naka resort agake. Abanto barache nonya na abasongo bache gotokwana batusasokere. Bwana nyandika iga no eye bono ng'a nero nero ekerama ekerama ekerama Nyasaye engoro arosetie. gekorokwa ng'egetare, lakini ime aa Lisitwa agataarire yagenda yao mpaka aa nenyomba erarari insa. Oroche omogusii otarenge omong'aini, bono fraturu bwegachire bono, eyachagete kare. Nere eye ng'aumorera, ng'aumorera, Umorera, nere eye. Ah, yaikire eslab, yaikire ki? Barabwo bare goeta nse, Iga eye yaumorera. Nyasaye ere omonyene buna aumoreretwe, Eyo. eh, engoro, Nefratu.
obwanchete abanto baye, eh, Otari korwesa akoumorera bosio. Onyangira abaminto, tigara buya ase eng'ira ya Tobiti. Mbuya mono rende ekenyoro, tanya gokama eng'ira, naye timwatoa amabere, twaigwa buna agwansa, aa momache oge bora bwosuetwe ngoge, eh, oyoraitwe ngoge tagwetera gesieri gesaku, aa nyuma ache negesaku akunami tagwetera gesieri gesaku aria bweri,

Korende ng'umbu aria abaritoregeretie igare ri'engancha engima aria mbong'era ase bakamete eng'ira, na omogaka oyo okamete eng'ira egakameka igare korokwa Buruma. Ase rituko ria rero nkaete kwegokia ring'antu akorokia rigono rire iga aria ne flat roof noyo yachagete korwa kare. Ekero gwaikire iga iga ase.